DWT-niň adamlary, men size aýtjak bolýan. Men size aýtjak bolýan, ýüzlenýän, esasanam aýratyn size ýüzlenjek bolýan. Siz bilýänsiňiz, şo Ýunus diýilýän adam bilen Myrat Gurbanowyň arasyndaky telefon gürrüňdeşliklerinde näme zatlaryň gürrüňleri edilýär. Bilýäňiz dämi? Esasanam ine ýigrimi dördünji maýda üýşüp otyrkaňyz zoom ýygnagynda, içerki zoom ýygnagynda üýşüp otyrkaňyz, Näme üçin şo taýda Zoom ýygnagynyň mikrofony öçürilenok, ekran açylgy dur Zoomda welin şo taýda şol aralykda Ýunus jaň edýär, Myrat Gurbanow bilen gürleşýär. Daşky mikro özlerem gaty gürleşýärler şo taýda bi şu sizi eşder ýaly edip gürleşýärler. Gürrüň näme hakda gidýär? Gürrüň terrorçylar bilen hyzmatdaşlyk hakda gidýär. Ýagny çeçen söweşijileri bilen bilen Ýaňky Myrat Gurbanowyň çeçen söweşijileri bilen hyzmatdaşlyk edýändigi hakyndaky mesele barada gürrüň gidýär. Näme üçin ony size eşitdirip gürrüň edýär şony? Näme üçin hatda Zoomdaky mikrofonam ýapman size eşitdirýär? Näme üçin Myrat Gurbanow şu Ýunus diýilýän adamyň şeýle howply adamdygyna garamazdan şoňa şo zatlary aýdyp otyr? Ýunus diýilýän adam her gürrüňi ýazýan adam, ýazga alýan adam. Indi çeçen söwejijiler bilen men hyzmatdaşlyk edýän, eýýäm men gepleşik geçirip ýörün, maňa pul gerek, senem goşuljakmy diýmeklik nämäni aňladýar? Ýagny meň DBT toparym, DBT toparym çeçen söwejijileri bilen, ýagny çeçen söwejijileri diýmek terroristler diýmek nämäni aňladýar? Şu çaka çenli şo çeçen söwejijiler şu wagt nirde? Şo çeçen söweşijiler diýilýänler nirde elleri ýaragly çeçenistanyň içindäki söweşijileri göz öňüne tutýaňmy? Tutýandyr öýdýäňmi? Ýok. Ýa Ýewropada elleri ýaragly gezip ýören çeçen söweşijileri barmy? Ýok. Olar nirde? Olar Yrakda, olar Siriýada, olar Owganystanda, olar Liwiýada, olaň käbirleri häzir belki Ukrainadadyr, ýöne mundan ozal olar nirdedi? Olar şo igiliň düzüminde urşup ýörenler. IGIL-iň düzüminde halyfat döretjek bolup, Ýakyn Gündogaryň käbir ýurtlaryny basyp aljak bolup, şol Al-Kaýda, IGIL diýilýänler toparyň şolaryň düzüminde. Olar başga ýerde däl adamlar. Indi şol adamlar bilen Myrat Gurbanow özüniň kontakta girendigi barada ýigrimi dördünji maýda içerki Zoom ýygnagynda aýdyp otyr mikrofonym açyk. Özem şonam kimi aýdýar, Ýunus diýilýän MHM-iň agendini aýdýar. Ýunus diýilýän MHM-iň agendem her bir adamyň sözüni ýazyp oturan adam. Indi şu näme üçin edilýändir öýdýäňiz? Şu gürrüň bolmadyk, bolmady diýjek adam bar bolsa, aýdaly Myrat Gurbanowyň özi şony şu gürrüň bolanok, şu töhmet diýjek bolýan bolsa, islendik suwda ýüz tutup biler. Mende şo ýygnaga gatnaşan iki sany adamyň beren görkezmesi bar. Şolaň ses ýazgylaram bar. Men olary näme üçin ýazyp aldym? Men olaň özlerine duýdurman ýazdym.